Aw vawiinni hi April ni sawmhnih leh pakua thaw leh ni kum sanghnih sawmhnih panga a ni a ah hei tuin zingah hian hei ah thil thin hrang tak mai kan dawng tlat mai a hei kan hmu tlat mai a ah pu Alex Lalchhuankima ah Mizo Idol top six a mi kha ah a boral thu hei kan hre tlat mai a. A nih hi hmun rei hun rei tak cancer ina a lo tih buai tawh a ni a, hmunpui lamah te pawh an zu kal an ni a, amaherawhchu chu hi lampanga enkawl tura rawn let leh kha a ni a hei, a natna hi a rei ang reng tawh a, tuar nasa tawh a, a khawngaihthla awm khawp mai a, lehlam zawng tak chuanin amah pawh hian a lo sawi tawh ang khanin a kal vat te maw, a chak tawh zawk a ni maw, a ngaih tawh chuan a khawngaihthla awm khawp mai a. A nupui fanau te pawh an khawngaihthlak awm bawk a, Mizoram tan phei chuan chan nan nasa tak a ni a, a nih hi mi hlim thei tak mai a ni a, idol hun lai atang tawh a kan hriat lar kha a ni a, tun hnai ah hei film hrang hrang a rawn chang a, a chang thiam khawp mai a, kha kan hriat angin khawng lungru ah te a rawn chang a, dak pu ti ah te leh hrang hrang ah pawh a lo chang tawh bawk a, chuanin a tuin zing khan. a dar dar thum leh minute sawm panga vel khan a boral a, a awmna hmun hi a tan hril vengah a nei a, tunah hian kum sawm thum pakua a nei a, a kum sawm thum pakuana a nei a chuanin ah vawiin tlai lam darkhat atang ah darkhatah hianin ah an vengah an vuihna hun an hmang dawn nia ai ah khawhar thlak a lunglen thlak dawn khawp mai a ah Zoram mipuiin a lecture a chhuan kim a. Maw a chanchin leh ama hmel te a thar zel kan hmu thei tawh lo tur ringawt pawh hi a lunglen thlak khawhar thlak a, chutih rualin a nupui fanau te pawh Pathianin a vengin awmpui se an duh pui khawp mai chuanin aw amah ui nan leh amah hria reng nan a dam lai nge a hlasak pakhat a mi zaleng zawng lawm a kim ang tih kha aw hei hi a sa nalh ka ti a. Bakah amah hi aih ka sawi ang khanin a kum sawmthum pakua chiah ania, a vanglai tak a hmang a nia, a la dam phei chiah chuan film chanah te pawh a tui a, maw a rawn chang zel turah ka ring a, aw a vanglai a tawihzia leh ka nuihzia lantir nan a mi zaleng zawng lawma kim ang maw vanglai tih kha. Kan inhauh lawk dawn a ni. Aw a quality hi a hniam deuh hlek a, amaherawh chu zahnih sawmli chiah hian a awm a, amaherawh chu hei amah hi kan hriatna Mizo Idol hi a nih vangin aw Mizo Idol laia an sak hi ka duh bawk sia, tin amah ka sawi tawh ang khanin a vang lai hi a rei lo em avangin ka uipui a, kan ui tlang a, chuvang chuanin a chhiat a tawhna lam a nih

A kei ni chuan kan hre ve phak a maw a tam tak chang thar zawk te chuanin a hemi live te hi a an in hman kher lo mai thei a amaherawh chu a kan hre ve hman a hei a lunglen thlak khawp mai a a lalsang zawile night ah phei chuanin a ka hriat sual loh chuan an zai sual deuh vek khan ka hria maw a a competition a a tel ho hrim hrim kha an zai sual deuh nuai a amaherawh chu a a mipui A rilru anga zawng chuanin a then kha chu a hlimawm zawng khan a kalh a amaherawhchu an chhungte pawh an chhungte tan kha chuan a lawmawm vak lo maithei a khami hun kha chu an lehlamah chuanin a zan khat vel chiah kha zirna hun khan naih a kha khan an zai sual deuh nawk nawk hlawm a rilru a rawn lang thar uai uai mai aw khan sawi tel lawk a ni chu chu enleng aw.

Ahh a kual a kual in ka hria ahh hemi tum pawh hian hei a thiante pawh hian hei an lo nuih an lo nuih a hei ahh heng ho hi remkimi te mama te ho khan ni hei lai a rawn lang ho hi maw ahh an ni pawh hian hei an lo an nuih a zat hmel khawp mai Alexa lah hi hei a nui a zat hmel a a sa sual te in hre ve tho a ni pawh hi hei ahh hla ngai a han a kual a kual mai a thunawn vel a han maw a hlimawm dangdai khawp mai ngaiawm dawn khawp mai hei a uiawm amah hi hei a hmel tha reuha vanglai tak tak kha a la ni a.

Dah leh hei kan en ho leh dawn a ni hei. Aaa lunglen thlak a Alex a suh nan leh hriat reng nan a ni. Aw en ho nghal ang aw. I pehthlak a nih tak tak chuan rawh. Ka chiang maw? Min pi tawh le le. A salu phan ta hi kan hmu nia tawh rawh lo vat u. Aw hei hi kum sang hnih sawm pathum kum vel ami kha a nia hei ka rawn her lum leh a nia an trailer na a nei a director hi ahh. Puma Puia kha a nei a, a nih hi Lunglei lam pang Leichang Leitlang Picture neitu pa kha a nei a, a nih hi a Mission Film ah te a changtu pa lo ni tawh kha a nei a hei. Ama direct hi a nei a hei. A Mizo ah chuanin ah sum a hun laia ah a budget sang ber kha a nei a, nuaih sawm leh tih kha an hmang kha a nei a. Hei a fim pawh hi teh a tlo a, ai a hmuhnawm a, ah naktuk ah te maw tun kar ah te maw vawiin ah thleng te pawn umm Alexa hriat reng nan leh sul nan te pawh a ni ang a, ah video te pawh hi lei thei in a lo awm ka ring a in lo va en ang a, a ngaihawm dawn khawp mai hei ah lunglen thla ka ti a chu chu a video hi. Kan en leh thuak thuak a ni an hreiratna hi. Lal Sutpui han huan hman theih theih chu kan thah chian dawn vei teh reng che nen. Tunah hian Khawnglung khua chuan kut an hmang mek a, zu leh sa an chen nasa dawn tih chu a hriat mai a, a tiat zan hian chen thaw ta ila.

lunglen thlak khawp mai aw tuna kan en lai hi chu kan en leh tur hi dak pu tih kha a ni a hei hi aah-- Tuna a cancer a ni tih a inhriat a in entir hma lawk a mi kha a nei a, tah pawhin a lo tuar a lo tuar tawh a, a sawi danin hemi fim tak pu tih an sawn zawh atang hi chuanin a bet deuh nghal ni kha kan hria a hei, ama hlim thla a fim chan hnunung ber kan hmuh theih chu a nei a hei, hi a dak pu a nia, hei pawh hi a en theiin a awm a chu chu in lo va en ang a, hei a hmuhnawm khawp mai a. an trailer a tang pawh hian in a hriat theih a ah chu chu an trailer na hi en leh thuak thuak ang aw amah hriat reng nan. Ar ai ah sakei bak mai kan in hmangaih chuan kan in kar a tumah an tla zuk lo vang sap thuving pawh in love is for grace an tih kha.

Khawi a ni nge nupui a nei ri ngawt? Hnuakna hnuai luat mai te lo a nih avangin a ti leh lo a ni tih a lirbiak hi a ni e. A hei comedy lampang tho a nia hei am erawh chu hei a changtu te an sial a an ni kan hriat tawh te a nia hei Adam a deuh te a hmuhnawm tih chu a chiang a aw lo en ve ula amah hre reng nan te pawh.

Aw a changtu nu hi msc hmar a nia a tunlai film ah phei chuanin a changtu nu a role hnehsawh ber pawl maw a hmuhnawm ber pawl leh a lar ber pawl a ni a hei hi msc hmar hi heta a chan hi ka vawi khat hriatna a nia ahh Alex a chanpui hi maw. A ni pawh lung len ve ka ring a, maw midang pawh hian lung a leng dawn tih a hriat a, Alexa hnam chhung maw khawvel awm chhunga hmu tawh ngai lo tur maw a hlim thla chauh awm tura an ngaih hian lung len thlak a, khaw har thlak a umm zel ang. Room ngah thian chhan tih ngam an sawi ang hi a ni a. Su hi ka hmu a, i hmaah hian ka rawn inlat leh tawh lo pang. Thlan mual a mi, engvangin nge in lak?

Aww tichin hi nise an duh tawk anga umm lunglen thlak khawp mai maw Alexa hriatreng nan leh thlah nan a ni aw video hi. Chuanin khawngaihin like, subscribe, comment na khan aw ingaih dan te inui thu te leh ama chungchang inhriat ang ang te kha aw sawi ha rem vek aw duh tawk phawt ang u.